Hello, u nilqgħukom għall-ħames programm ta' Aħseb u Ara. Dawn huma serje ta' podcasts li qed jittellgħu mill-MCYN u Kummissjoni Ġustizzja u Paċi biex niddiskutu temi minn tagħlim soċjali tal-Knisja. Jien Emma. Jiena Mark. Jiena minn Malta Catholic Youth Network u Mark minn Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. U llum għandna wkoll lil Simon u Claire li magħna ħa jiddiskutu t-tema tal-familja. Din hija t-tieni tema konkreta ħa ngħidu hekk li qed niddiskutu s'issa għax qisu tlieta minnhom s'issa kienu tkellimna fuq il-prinċipji, fuq il-missjoni, fuq id-diskors. Għamilna episode fuq l-ambjent ukoll li kien aktar konkret. U issa familja. Nibdew billi tgħidulna naqgħa dwarkom, forsi? Jien Claire, ili miżewġa lil Simon ħames snin għandna kif kellna l-anniversarju. Għanna żewġ tfal, Thomas u Daniel, mill-kbir għandu two and a half, u ż-żgħir għal żu kif għala one. X'tagħmel klijenti? Mela jien tabiba nispeċjalizza fil-anzjani, però ili l-aħħar kważi tliet snin issa d-dar mat-tfal. So full-time mommy bħalissa. Jiena Simon, Ili miżaw xirkler. L-istess għamad ta' L-istess ta' zmin. L-istess tfal. Għanna ġaħħa, kif konta? Jina lecture l-MCAST, lecture tal-media. Qabel kont naħdem mal-Knisja wkoll, X'kont tagħmel? Kont naħdem ma' mara li hemm mara. Media kien media. Media, media. Tajjeb, il-familja ovvjament eh, nistgħu nitkellmu dwarha minn diversi punti di vista, jisu eh, it-talim soċjali tal-Knisja jidinna li il-bniedem huwa soċjali fih innifsu, jiġifieri u hemm diversi modi ta' kif ta' kif aħna nipparteċipaw fis-soċjetà. Wieħed mill-modi aħna ta' kif ngħixu l-vokazzjoni soċjali tagħna l-mod bażiku huwa fil-familja. Għalhekk isu l-familja, tema tal-familja tidħol ukoll fit-tagħlim soċjali tal-Knisja. Ma qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-familja mhux b'mod astrat, ma b'mod konkret ħafna, ġifieri l-esperjenza tagħkom. Forsi tgħidulna wkoll il-background tagħkom anki tagħmlux parti minn xi komunità eh, bħalissa u anki challenges li tgħixu fil-komunità, il-ħajja tal-komunità bħala familja. Jiena dejjem isu kont parti minn komunità njazzjana meta kont żgħira missier u ommi kienu f'komunità jisimha Christian Life Community, CLC, u Dak iż-żmien konna niltaqgħu t-tfal bejnietna waqt li l-ġenituri kellhom il-meeting u ġast kienet ħaġa ta' nilagħbu flimkien, noħorġu flimkien la kbirna iktar. Imma dejjem kien hemm dak il-ħsieb li ltqajna hawnhekk minħabba Ġesù, tipo għalkemm ġast qed nilagħbu l-logħob, il-punt li qegħdin hawn flimkien hija għax il-Papà u l-Mamà Hemm xi ħaġa li jridu jgħodu jitkellmu fuqha. Ħaġa misterjuża. Allura qisu dejjem kienet f'dik l-ambjent li kbirna, u anke meta kienu darba fis-sena jkollhom il-seminars jiltaqgħu il-grupp kollu nazzjonali ta' CLC. Again, għalina ġast konna nkunu mal-babysitters, niġru l-ewwel hemm. But there was this idea of there's something else behind it, there's something deeper to why we're here. U mbagħad meta kont fi sixth form jiena tħalt fi CLC ukoll u kelli l-komunità tiegħi ta' CLC u bqajna nikbru flimkien u fil-fatt huma għadhom il-core group, mhm. il-core friends eh, tiegħi. Imma żmien qisu meta rabbejt konfidenza fi spiritualità tiegħi Bdejt bħala guide ukoll ta' grupp ta' żgħażagħ ta' CLC u vvjaġġajt magħhom għal su sebat minn snin. Però sfortunatament issa dis-sena wara li kelli t-tieni tifel kienet impossibbli li nkompli. Issa bdejt inħoss li s-sejħa tiegħi m'għadhiex li nkun gajd għax prioritajiet tal-ħajja, sitwazzjonijiet tal-ħajja nbidlu. Li stajt nagħti eżatt, issa mbagħad it-tfal kellhom bżonni, il-familja kellha bżonni u issa waqaft bħala gajd imma bħala grupp ta' CLC tiegħi għadna niltaqgħu b'mod differenti ħafna qabel konna niltaqgħu kull ġimgħa nagħmlu satej flimkien niddiskutu topics differenti tal-knisja nitolbu flimkien. Ta' żmien ħafna minna kulħadd miżżewweġ, ħafna minna bi tfal, kulħadd bi tfal żgħar, allura niltaqgħu darba fix-xahar meta jirnexxielna biex nagħmlu quddies, u l-quddies iktar nagħmluha niġru wara t-tfal u nilgħabu magħhom u hekk milli nkun naf x'inhu għaddej waqt il-quddies. Imma again, il-kunċett huwa li ġejna hawnhekk biex nagħmlu ħin mal-Mulej, issa kif ħa nagħmlu dak il-ħin,

F'ħafna snin hemm. Xi ħaġa simili tal kif qalet Claire, konna nagħmlu ħafna affarijiet differenti, kont involut fil kont indoqq, involut fil-filming, involut l-hemm u l-hawn, imma dejjem qed niltaqgħu qed naħdmu b'dan b'din l-idea li hemm xi ħaġa oltre li qed nagħmlu dax-xogħol. Hemm element soċjali kbir ħafna, fil-fatt kif kif beda Mark, il-familja hija importanti imma f'dak iż-żmien naħseb il-familja tiegħi kienet il-komunità. U rwoli differenti, bdejt parti mill-komunità ġenerali, imbagħad tidħol grupp u tidħol biċċa xogħol u mbagħad tispiċċa leader ta' xi ħaġa, hemm element ta' ta' growth fiha. Meta ltqajna ma' Claire, pereżempju meta ltqajt ma' Claire u qisna bdejna l-ħajja tagħna flimkien, kellna mhux niddeċiedu liema ħa nagħżlu, imma ridna xi ħaġa flimkien, ma ridniex li hi tibqa' ma' CLC u jien nibqa' mal-Karismatiċi għax ridna xi ħaġa ta' familja. Li nikbru fiha flimkien. Fil-fatt il-kelma li nikbru hija qisha t-tema taż-żwieġ tagħna, konna għażilniha bħala kelma, bħala tema. U għal ħafna raġunijiet qisni tlaqt ftit mill-karizmatiċi u ngħaqqadt mas-CLC u kif qalet Claire qisu sens ta' komunità, sens ta' familja hemmhekk ukoll. Bess imma xorta dik ħadda imma qisu elementi ta' l-ispiritwalità, l-ispiritwalità jgħidu ma' differenti ħafna. Ma' differenti, u naħseb anki Claire għandha ftit minn kienet hemm biċċiet, hemm biċċiet, ftit mill-ispiritwalità karizmatika li tħobb ukoll il-mod Jiġifieri imma naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-istess qisu l-istess lasta jekk nista' niftem kif naslu mbagħad. U naħseb u jiena tgħallimt ħafna wkoll mill-spiritwalità għandna injazzjana. Jiġifieri issa għandna jisna dil hybrid ta' spiritualità flimkien ta' familja ta' ta' rikka sa' fil ah, Thank you. Challenges imma probabbilment. Ah, u forsi jekk nista' nsit ukoll, isnu aħna ltqajna f'komunità oħra spiritwali, fis-sens għax aħna tqajna l-università, ċaplaincy, u ċaplaincy kienet qisu tiġbor lil kulħadd, m'intix mm. karizmatku, njazzjan, mill ma nafx, eni, eni. Semmek nafu. No, maħe, tal-mużow, ek ħafna, ħafna. Kienu jinġabru. Tazzak, kienu ħa, kullħat kien jinġabar hemm. U aħna hemmhekk intqajna. Huwa l-istorja tagħkom naħseb hija storja interessanti ħafna ta' kif spiritwalitajiet flimkien jistgħu jiġu flimkien sa ċertu punt. Naħseb li importanti li kulħadd ikollu spiritwalità x'qed ngħidu, ġifieri mod ta' kif inti tersaq lejn Alla, huwa stil ta' kif inti tersaq lejn Alla. U hawn ħafna stil, grazzi t'Alla m'hawnx. Daqs kemm hawn nies hawn stil. Eżatt, m'hawnx stil wieħed. U fl-istess ħin naħseb meta nkunu ħbieb jew f'każ tagħkom f'relazzjoni ma' xi ħadd ta' spiritwalità differenti, żgur hemm xi affarijiet li forsi qatt ma se nħossuna komdi kompletament, imma li nistgħu nitgħallmu minn xulxin. Jiġifieri naħseb dik hija dik hija rikkezza li għandna bħala Knisja li diversità u fl-istess ħin ovvjament bl-istess objective. L-istess lasta, ekku, l-istess lasta. Hekk bħala Bħala familja, intom familja għadkom bżar sa ċertu punt, għadkom tkabru it-tfal. U bħala knisja, kultant forsi, għajanajt, nidealizzaw fil-sens, bir-raġun, ta' ġifiri l-familja kifet, Għandha tkun fiċ-ċentru tas-soċjetà, u nirrepeti anke t-tagħlim soċjali tal-Knisja jitkellem fuq ħafna modi ta' kif nipparteċipaw fis-soċjetà, imma l-familja għandha post speċjali. Fl-istess ħin, il-ħajja fil-familja mhux dejjem faċli. Ġifieri mhux dejjem faċli meta nkunu tfal aħna, imma naħseb hemm jisu diffikultajiet li laqqas biss inkunu aware minnhom sakemm insiru ġenituri. Għax jiena nitkellem qed teħa sakemm niżżewġu, ma probabbilment il-ħajja tinbidel verament. Meta meta żwieġ bellet. Get married it's great. Meta jkollok it-tfal naħseb il-ħajja tinbidel kompletament. Dek,

ta' tfal li tarhom hemm ħafna as in tista' tiġborha it-tfal qed jikbru f'liema sens. Jagħmlu ċertu affarijiet li ma tkunx qed tistenna jew li għadhom ma għamlux sa dak il-ħin u mbagħad l-ewwel darba li jħares lejk u jgħidlek pa. Dak il-ħin. U jien naf fejn jagħmlu xi ħaġa li juru li qed jifhmu ċertu emozzjonijiet li ma tkunx qed tistenna minn tifel żgħir. Jiġifieri hemm ħafna mumenti meta jkollna xi mument, pereżempju qabel ma ġejna hawn, l-estate lectures qabel ma ġejt hawn ltqajna l-għarusa tal-mosta, l-ġnieħ, kilna xi ħaġa fuq biċċa malajr. Hekk li tarahom qed jilgħabu flimkien. Jiġifieri it-tfal qed jikbru u jitgħallmu u jitgħallmu affarijiet mhux jitgħallmu jgħidu n-numru, imma jitgħallmu l-emozzjonijiet, jitgħallmu għan għall-kbir, pereżempju jekk jekk iż-żgħir jinkwieta. Li tara tgħallem l-empatija, mhux se jispjegalek x'inhi, imma hemm ċertu empatija li tgħid l-aħħar darba konna qed naraw xi film ta' xi kartun jiġifieri u ħares lejn karattru l-ewwel darba li deher fuq l-iskrin u qal Bad man. Għadu ma għamel xejn ħażin imma b'ċertu mod induna li dal-karattru hu karattru ħażin, li turi ċertu intelliġenza. Daw daw l-affarijiet iż-żgħar li tgħid hekk, tiġifieri qed tarah jikber, qed tarah jifforma, qed tarah jibni relazzjonijiet ma' tfal oħra, magħna bħala ġenituri,

They are the blessing, there's no, there's no, mux jinnaf jiġu tfal u benefiċċi oħra, they are one and the same, taf kif? Ma nafx jek Claire tiġi Blessing qabel ma nitlu fil- Eja, Claire fidej. Ma nafx jek tiġi blessing qabel ma nitlu fil-challenges. It's amazing, u jina lija miraklu kbir kif mxej tiġi persuna oħra u li li tara l-persuna tiżviluppa bil-karattru tiegħu stess, għax aħna tu boys għandna l dejjem tiegħu. Imma fis-sens jiena pereżempju l-kbir kont naħseb li l-karattru tiegħu huwa ħafna iżviluppa hekk għax aħna qisnu rabbejnih aħna because of what we imparted on to him. Imma mhux xejn minnu għax imbagħad meta ġien it-tieni wieħed u għamilna eżatt l-istess ħaġa. Baħar jaqsam fil-karattru hija xi ħaġa bellezza li tara li dan il-bniedem huwa hu għax huwa huwa hu and he teaches you almost. Li tsallem ħafna ħafna minnhom it-tfal. kif jaraw l-affarijiet iż-żgħar and they're still amazing and there's magic in everything u kollox wow wow look mama a tree wow fimt yes it's a tree wow stop and look at it because you don't usually stop and look at it. Nitilfu qisu biż-żmien nitilfu dik il-kapaċità aħna bħala adulti. Eżatt eżatt. u AWE, jiġifieri li niskantaw u napprezzaw l-affarijiet tal-ħajja. Iċ-challenge li żommilhom ukoll. Wow, a tree, iva naf. Vers darba minn. Għaliex, ma tkun ġej lura minn ġurnata, wow, papa, bass, iwa. Dak il-bass għadu kif ħariġni, ġifieri, to match their enthusiasm then becomes part of the challenge as well. Le, challenges imma, I mean, challenge kbira li nsib jien, lest nitlu fit challenges unet. L-identità tagħna individwali bħala adulti has to take not a back burner, tneħħiha titfaħħa fil-friġ. It has to, it stops for a while. Issa naf li mhux kulħadd l-istess u naħseb dik hija parti minn challenge ukoll li tara koppji li għadhom joħorġu, għadhom kif kellhom it-tfal.

L-aħħar darba kellna konverzazzjoni fej ma nafx kif dik l-omm għadha kif għamlet masters għax aħna ma rnex aħna mhux qegħdin f'dak l-istat. Allora bil-fors tikkumpara. U bis-social media llum kulħadd jitfa' hemm, kulħadd jifhem, kulħadd jgħid sefirna aħna għadha qatt ma sefirna ma mintu kellna tfal biex morna ristorant waħedna, qatt ma morna restaurant waħedna minn dak il-na tfal, forsi darba, darbtej. Ġifieri f'tliet snin. Għall-anniversarju, laqas. Laqas. Ejja, morna għall-anniversarju. That was the second time. Morna sa tejwa l-ofsinar. Għas fil-axija. Imma, allora dawn huma challenges li tgħid aħna tnamlu xi ħaġa ħażina, aħna u bil-forsi tikkumpara, għalkemm tgħid aħna ħanamlu li naħsbu li aħna li huwa tajjeb. U Imma fl-istess ħin dak il-ħin li jien nkun adult, fis-sens ta' jien naf, ma rridx nidħol id-dar u nisma' ma nafx jekk nistax insemmihom, programm ta' tfal għaddej fuq it-television il-ħin kollu. Jekk npoġġu biex nieklu nistgħu nitfuħ it-television? Le, għax inkella jibki, jekk ma jibki ma jikolx, jekk ma jikolx problema, allura bil-fors bil-kartun għaddejjin. X'deċiżjonijiet baqgħali? Fejn kważi tħoss li ħajtek huma jikkontrollaw. Eżatt, m'għandekx kontroll fuq ħajtek. Eżatt. Li li affettwatni ħafna, fis-sens għadni sal-lum ma ċċettajtix, għax eżi ma ċċettajtix, tiġri. Imma fis-sens għadni nħoss dik ir-rabja kull darba li ngħid jien naf Ma nistgħux noħorġu llum għax, tfal, ma nistgħux. Meta meta ħa nerġa' nkun jien. Meta jgħidu that you really sacrifice your life. Ma marriċ nagħmilha tipo ah, ma sacrifice. Imma Li fil-każ tagħna li ġejna kienna tnej viċin ħafna ta' xulxin, jiġri ma Meta jikbru t-tfal jista' tiġi iktar faċli sa ċertu punt għax joqogħdu iktar man-nanniet jew tista' tagħtihom iktar fit. Jiġu challenges oħra. Eżatt, eżatt, imma fis-sens ta' libertà jkollok ftit iktar libertà aktar ma jikbru u aħna jisimgħu dik il-libertà qatt ma ġiet issa plus il-pandemic f'nofs il- Didn't help probably. No. That's challenges on a, on a sort of family, le, ma family level li ma nixħina jina. Ovvijament jiġu challenges oħra, per sens eh, finanzjari, eh, ma nafx jek lex titkellem dwar id-deċizjoni li tiqaf mix xogħol per eżempju. Aha, eżin jina dejjem xtaqt li kolli familja u dejjem għet li għant li kolli familja l-priorità tkun il-familja. Mm. Però jien għamilt ħajti naħdem u nistinka biex niżviluppa li l-nifsi u għamilt sakrifiċi kbar biex professjonalment inkompli niżviluppa li l-nifsi. Mbagħad jistess nġewet tfal għax rrit jiena u deċidejna bejnietna waqaft mix-xogħol biex nkun nista' Nkun mat-tfal u għamilt sena mal-kbir, imbagħad once li ġej it-tieni wieħed ovvjament ridt nagħmel sena miegħu wkoll. Imma bejniethom kull ma hemm disa' xhur, as in eħe, suppost disa' xhur u erġajt, as in dħalt xogħol għal disa' xhur imma minħabba l-pandemic dak iż-żmien ma kienx hawn vaccines u hekk u allura għamilt teleworking, jiġifieri għalkemm kont qed naħdem qisu xorta ma kontx mal-pazjent għax jiena Dak u mhm. tipo xogħol li nħu kosta xinkun ma' nies mhux wara telefon, fim. Mbagħad ovvjament għamilt is-sena mal-kbir u sa erba' ġimgħat oħra jkollha jrid nerġa' nibda. Kif qed tħossu l-idea li? Mixed feelings għax jisu ilu ħafna issa, ma eħe, eagerly. Għax Jiena d-deċiżjoni tiegħi kienet and I have zero regrets u I would do it again, jiġifieri li li nieqaf u nagħmel. Mhux qed nippjanaw li Li nieqaf u nagħmel iż-żmien ma' tfal għax il-fatt li I saw all their firsts myself is nothing takes that away because your child is only going to be young once. My work will always be there imma n-nies li kienu tal-livell tiegħi meta jien waqaft issa spiċċaw it-training u taf kif jiena għadni le so ħa nkun qiegħda ħafna lura komparat ma' min baqa' għaddej. U ħa tkun diffiċli għax li tieqaf tipprattika għal tliet snin isek tistadda ftit terġa' tibda l-magna. Ehm, eħe, u, ġifieri, eħe, that is, that is a sacrifice, that's a challenge that had to be made, but I wouldn't have it any other way. And I, I think the other challenge that it brought that was anka finanzjarjament, fis-sens fej minn qabel konna paga ta' żewġ minn nies, sa paga waħda, ċirta trid tgħix il-ħajja li kont. Bejt ieħor. Issa, bżewx it-tfal, eżatt. Eħe, trid jafti tajt in the belt a bit. Li taffetwa wkoll li ma tistax toħroġ, ma tistax kollox jisu jillinkja f'daqqa waħda din paga waħda. Il-paga t tisservi għal erba' minn nies issa. Anki jekk ridna u tfal jorqdu bellezza kullum kien Xorta kważi tgħid isma'. Nistgħu ma noħorġu. Le, ma parti mis-sagrifiċċju, parti mis-sagrifiċċju li kien id-deċiżjoni, ġifu mhux sagrifiċċju tipo eh, ġifu tfal fustom. Ma parti mid-deċiżjoni biex Claire tagħmel is-sena id-dar bħala full-time mama. And I can tell you, as in,

It-tfal iridu ħafna minnek il-ħin kollu, għazin ma tista tagħmel xejn waħdek u fmuni xejn ma tista tagħmel waħdek. So, aha, and uh, doing it 24-7 għax ma tajċ jenna fi xogħol li kollok xift ħażin tmur id-dar tistrieħ. Mm-hmm. Dik ma teżistix għax għadni sal-lum minn umer badarbiet bil-lejl taf kif u l-għada trid tkompli mhux ħatajt orraj daqshekk għajjejt mm-hmm. baj. Meta konna ħanif meta kienet għad tieqaf Claire, kellna d-deċiżjoni. Jien offrejt nieqaf jien u tkompli taħdem int, imma Alla ma waqafx jien għax. Ma naħsibx li kont inkampa, fil-fatt jien ngħidilha ma nafx kif tagħmel dak li tagħmel. Oh, you never know, ta' sometimes. No, no, I know. You know, okay, you know. I am very sure. Jien naħdem ħafna bil-loġika, tifel żgħir, il-kbir, ċewes, senti u nofs, ma jaħdimx bil-loġika. Jagħmel xi ħaġa, tagħmilix, jerġa' jagħmilha, jibki għax għamilha. Qedlek tagħmilix. Inżemna sal, mbagħad biex kif għad naqbel, mbagħad biex ninżel għal livell jiġifieri biex nagħmilha 24/7. Interessanti di tal-challenge fis-sessin ta' ġenturi li joqogħdu d-dar ma' tfal, naħseb ċerti nies irrealizzaw ġifieri anki waqt il-pandemija. Ġifieri anki statistika u rrit li ħafna ommijiet li kienu qed jaħdmu kellhom ikomplu jaħdmu mid-dar. Eżatt. U jieħdu ħsieb it-tfal li kienu d-dar. U jgħinuhom bil-homework u mela, jgħinuhom mela, pratikament mela. li kienet sitwazzjoni impossibbli. Plus li dawn ma tfal ikbar jiġifieri għandhom iktar demands bis-sens li trid tgħinhom bl-istudju. Ngħidlek mod ġifieri tnejn. Kollox għandu everything has its own stage. Għax żgħir minn ikun kbir għax għandu iktar għajnuna, bżonn ta' għajnuna konkreta fejn tidħol skola. U hemmhekk ħarġet ukoll kien li meta kien hemm it-tfal id-dar, ħafna drabi sfortunatament kienu l-ommijiet li kellhom ikomplu jaħdmu u jieħdu ħsieb it-tfal iktar. Ġifieri hemmhekk tidħol il-gender imbalance li kultant għadha preżenti f'ħajjitna. Ġifieri nieħu gost nisma' pereżempju All right, inti għet ma konċ kapaċi kieku tibqa d-dar, imma d-deċizjoni. Deċizjoni kienet tagħha. Eżatt, intom għettu kienet flimkien. Eżatt, le ma fisa offrejti la li jgħat id-dar u jitkompli mix-xogħol. Mhux sforzani la inti l-mara tibqa' fostok. Dak iż-żmien ma nafx issa ġifieri ma kienet taqla aktar minni ma kienet tagħmel sens finanzjarjament ukoll li tibqa' taħdem jew jien naqaf id-dar ġifieri ma ġifieri ma ħadtix for granted intlhom inta tibqa' d-dar. Kellna dik id-deċiżjoni li wieħed ma jħeżux l-affarijiet for granted. U fl-istess ħin, jien nismakom titkellmu, ġifieri toħroġ ħafna din tal something has to give ngħidilha jiena, ġifieri kultant aħna ngħixu f'soċjetà forse qed niġġeneralizza bħas soltu ma bil-fors daw tip ta' diskussjonijiet. Eżatt. Li jisu natu impressjoni li nafusna l-oħrajn that we can

Jiġifieri dawn qegħdin man-nanna, qegħdin which is fine. Jiġifieri, u hemm ċertu sitwazzjonijiet which is where it's needed. But something is still being. Imma something is being is given. Jiġifieri aħna ddeċidejna li l-prijorità hija l-ħin tagħna mat-tfal. Jiġifieri anki bħal fis-sens jien naf jekk ħa niddeċiedi biex nagħmel xi part-time, għal jista' eżempju, U hi fis-sajf, xi saħħa terġa' tibda xogħol fis-sajf nieqaf għax lecture, allura hemm dak il-gap, dak il-bracket fejn nista' niddeċiedi x'se nagħmel bil-ħin. Il-prijorità kienet it-tfal u x'se jagħmlu huma fis-sajf jekk ħa tibda taħdem Claire. Jiġifieri n-nanniet all right, imma there's The priority is the, the family. Jekk il-priorita hija l-flus, ngħid, it-tfal għand in-nanna summer school whatever, jien xi part-time u naħdmu. Imma jiġifieri, eh, imma again, aħna forsi qed nitkellmu minn forsi eh, pożizzjoni ta' ta' lussu fej anki fil-pandemija, qed ngħid aħna stajna nkomplejt bil-paga tiegħi normali u klem meta daħlet xogħol paga normali, jiġifieri għandna Ma nistax nitkellem għal min, per eżempju, jaħdem ġo ħanut fej bil-fost nkella ma menx paga, jien anki fis-sajf naqla paga għandi l-ħin, so there's this luxury to a certain extent. U għalek, ma nistawx nitkellmu għal kulħadd, imma. Like I said, nirrepeti, there's no right way to parent, just what works for the family and for you and for your family. Jekk for your mental health għandek bżonn li toħroġ darbtej fil-ġimgħa, Għax inkella m'intix ħa tkun omm tajba, then by all means. Oħroġ L-istess ħin naħseb l-importanti li eh, these decisions are taken in function of clear priorities. Eżatt. Fil-kultant riskju li jisu jittieħdu deċiżjonijiet kważi management by crisis, ma issa għandna bżonn di, għandna bżonn ma li jattejdu intom li you set the priorities fil-kastakom intom ettu il-ħin ma tfal. U flimkien. Flimkien. Flimkien bħala familja. L-erba li aħna ġifiri. And the priority, but the, the circumstances can change and will change, mm-hmm. even within the same family. Għasab wara ma tanqablu ma familja oħra. Imma that the priority remains there. Mm-hmm. And that helps in the process of decision taking. Għax jekk ma jkollokx priorità jew il-prioritajiet ikunu ta' taħt fuq, ovvjament ħajn. Nafu l-goal x'inhu, issa kif naslu is part of the decision. Jekk nippruvaw minn naħa u ma wasalniex inbidlu. U kultant ġifieri it's trial and error probablement. Għax ħadd ma jagħmillek road map ċara, ċerta, ta' kif għandek ta' sar kif ittu intu. Tfal ma jġux with instructions. With instructions. Which is part of my frustrations. Għax kif inti tixtieq. Eh, jien nara ħajja bħala loba fis-sens ta' everything has its rules, you work within those rules, you know, you twist mux jitwist, taf daw regoli, jittik this box, jittik that box, tasal, imma ma tfal, memx, ġivjek jekk il-lum oġbitu di, għada jek intilu, jaf jinfaqa jibki, jem dawk il-frustrazzjonijiet li ma U f'kull sitwazzjoni hekk jiġri, imma nafu li aħna rridu nibqgħu inqatgħu kemm jista' jkun ħin flimkien. That is the goal. Imma ovvjament, kif għadna, jiġri there are priorities as well, jiġri ma nistgħux ngħidu isma' ħanibqgħu tnej id-dar biex inqattgħu ħin mal-familja. There is a need as well. Kif għadna, ah, eh, kull need hija differenti ta' kull familja. Nitkellmu ħafna fis-soċjetà u anki bħala knisja fuq work-life balance. U once again, this is a very important concept that it's very important to keep in mind. It's not so easy then to work out exactly what it means. Għax kif qed tgħidu intom għalhekk xtaqna qed nieħdu gost bil-konverzazzjoni għax hija konkreta ħafna, ġifieri you have to take into consideration um, the careers of each and every one of you, ġifiri li at certain point pressures finanzjari, ġifiri li huma reali, ġifiri għodun tkellmu fl-arja, il-bżonnijiet ta' tfal ever changing, x'tip ta' xogħol wieħed ikun qed jagħmel, għax ikun hemm career fejn hu iktar faċli li tieqaf jew inkella li taħdem mid-dar, u oħrajn li impossibbli jew iktar diffiċli. So the work-life balance, once again, unfortunately, doesn't come with a, with a rule book, etc., but it has to be worked out. U hemmhekk nintroduċi naħseb il-kunċett ta' healthy tension. Ġifieri there is always, I think, in, in, in every family, in every decision we take, a healthy tension between, kif qed ngħidu, il-karriera u l-ħin ma' tfal. Il-personal space and doing things together. Naħseb il-problema meta m'hemmx dit-tensjoni. Għax jekk m'hemmx dit-tensjoni qisu. M'hemmx deċiżjoni. Eħe, m'hemmx deċiżjoni u inti ddeċidejt li jiena l-karriera. Eħe, il-karriera hija assoluta, qed nieħu eżempju. So there's no tension. Ġifieri, funny enough, when there is distension. Sinjal li qed tipprova ssib dak il-bilanċ. Eżatt. Interessanti. I think ta' di. Ġed nippruvaw. Distension. Distension hemm. Really, aha, ma it's an interesting way. U naħseb Claire tista' titkellem ħafna iktar minni għax jien tgħidli Ngħir għalik li toħroġ għax-xogħol. Ngħir għalik li toħroġ mid-dar, tidħol ġol-karozza waħdek, tista' ssuq mingħajr ma tkanta. Old McDonald. Old McDonald. Tmur ix-xogħol, titaqa' mal-adulti. Ġifi, I have an adult life. I don't have an adult home life forsi, imma kif għalet Claire 24/7 dejjem ma tfaq, ġifi. naħseb. And I feel super blessed for it, but obviously with the blessings come the challenges. Ġifiri, mux, zin mux kollox wartu, zar ma laqqas u kollox dlam, fimt, mm. imma, eħe, imma kifet so għanti xikultant minn barra tara kollox ta' familji oħrajn kollox perfett, dejjem kontenti, dejjem jagħmlu li jrid, but then you think ma jien qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Imma mat naħseb meta tiltaqa' ma' ċertu familji oħrajn li huma lesti jkunu onesti fuq fil-verament kif inhi l-ħajja u as in. Di xi ħaġa li semmejna fl-ewwel fuq il-programm ta' social media semmejnieh fil-kontesta ta' polarization of, of, of discourse and imma nistgħu naħseb napplikaw għal din realtà li kultant Naħseb is-social media dama trid toħloq pressures fuqna, tipproġetta ħajja li mhijiex reali. Kultant laqas hija social media, anka ġest. Le, ma fis-sens, ngħid kunna naħsbu aħna ritratti. Meta nieħdu gost. Mhux fin minnhom li kulħadd Saw min jara lilkom. Min jara lilkom jaħseb l-istess probabbilment jgħidu daw. Għankun ċar, jiġri minn qed jismana. Hemm it-tensjoni.

wiċċ imwiċċ u xorta qisha there is this bed of roses. Tibda tgħid imma ma doffi. Aħna biss tipu li ġennuna tfal xi kultant jew aħna biss li ma nsibux ħin għal xulxin jew aħna biss li. Ma tisib dak il eżatt, jiġifieri mbagħad meta ssib koppji lesti li jkunu onesti. U hemmhekk tuħorruh. Li xi ħadd jgħidlek naf Kemm koppja dal-aħħar qaltilna bażikament qisna żewġt iħbieb ngħixu flimkien. Sir naħba tfal ngħidu aħħar rajt mhux aħna. Aħħar rajt mhux aħna biss, mhux qed nieħdu gost bid-dispeċi tagħhom, ma laqas mhux għax isna ħbieb biss, imma because of għalin naf pereżempju ħaġa sempliċi Daniel ma joqgħodx ħlif bejnietna. Ġifiri, eżin, good night, sa. As good night, ixi kun jiex. Maħat ma jitkellem dwarhom dwar affarijiet, unless you're in an intimate CLC nitkellem. Għalfej, il-mistoqsija tiegħi, għalfej taħsbu li n-nies this is a, my, my theory, forsi fiħdan il-knisja u in church circles, Maybe it's even more difficult, why do people find it so difficult to be real about these things? U please note, ġifieri qed impinġu stampa ta' familja mhux negattiva hawnhekk, reali. Reali. We love our family, we love each other, but I think we're just

Fuq Facebook hemm ħafna nies, Facebook bħala eżempju, jiġifieri on social media, hemm ħafna nies li x'jindaħlu l-problemi li qed insib jien. Niltaqa' miegħek għax nafek ħa ngħidha, jekk niltaqa' ma' sħabi tax-xogħol forsi ħa ngħidha to as in within the close circle, jekk niltaqa' ma' sħabi ħa ngħidha imma jekk imma mhux se mmur fuq palk quddiem nies li ma nafx u ngħid isma' għandi dawn il-problemi d-dar, u s-social media qisha hekk, qisek qed tgħid lil kull min jaf jasal fuq il-page tiegħek dawn il-problemi. Jiġifieri, għax ħankun onesti, naħseb dawn il-koppji li jpinġu l-stampa perfetta anki wiċċ imb'wiċċ m'hemmx ħafna.

nieħu l-pass li iva rrid nagħmel ħajti miegħek, il-mod li nargumentaw. Mhux il-mod kif ninħabbu, il-mod li nargumentaw għax naf li nħobbu, that's fine, that's easy, you know. But the arguing, that's where, but I, I like how we argue, għax just naqla mill-istonku, jaqla mill-istonku, but we respect each other's

ġenerazzjonijiet tagħna ishom bdejna niksru dik l-idea li l-irġiel iridu jaħbu l-emozzjonijiet u dak. Boys don't cry. Ah, ma fi sens no off cry. Boys don't cry. Aħna tliet irġiel id-dar, tliet subien id-dar u kollha nifku So, ma forsi dik tiġi wkoll, jiġri forsi aħna ma niltaqgħux ma' daw l-istejjer daqs kemm forsi tiltaqa' magħhom Claire u Emma għax forsi naħbu iktar. Jew jekk niltaqgħu mhux se nqogħdu nitkellmu fuq il-problemi tad-dar imma niċċajtaw let's like we, we meet socially to talk about football, racing and forget about the problems at home. Tipo as opposed to forsi n-nisa li forsi jħobbu jiltaqgħu u jitkellmu and Exactly, there's a difference there as well. No, I need to vent. You were going to be annoying. I was going to be annoying, yes. I was going to ask. Um, you can, we, we can, you cannot, answer, you cannot answer this question and we can cut this question out. But, um, meta staqsejtkom biex tiġu fuq tal-programm, ir-risposta tagħkom kienet jekk qed tfittxu familja perfetta tażlu xrilna. So, il-mistoqsija tiegħi hi

six months old when the pandemic started, il-kbir kellu sitt xhur. And even then we're barely going to mass, għax ma toffi biex toħroġ mid-dar. Il-napi tinfa qabbuma qabel ma toħroġ mid-dar, trid tippakja kollox, tmur u dis ma tisma' xejn għax il-baby werza werza ikbi kbir ħin kollu ġast. Tiddeja nisloħra. Tiddeja you don't hear anything, it's a hassle to go out. He's crying all the time and screaming and you're not hearing anything. I used to think like it's useless, eh?

on TV, imma anka I'm listening to mass. Konna nistanu jew li jordu biex narawh. Eħe, tipo naraw fil-11 nofs ta' bil-lejl, jew eh, tipo sajm u bidil il-napir, sajm ġiblu l-ħalim, tipo, eħe, so it was mux bil-qeda nisimaw, per so. And then jisu when things started getting back to normal, pandemic wise jisu it took a bit longer to Għax xi ħadd anzjuż. So issa li bdejna mmorru l-quddis, u even that, you know, eh, tipo, emmin baqa sejjer u. Kif fetħet il-knisja ommi kienet hemm, jiġifieri. U aħna ma, jiġifieri, u għalhekk meta meta taqni tisma', okay, Christian family, but

Including at God. Including at God. Then you're not working, you're not being real with your, with your relationship. U vera naħseb li ġivi anke meta titħol fuq di l-Papa Franġisku naħseb qed jipprova jbiddel il-mentalità. Ġifieri kien hemm episodi fejn kien hemm nisa breastfeeding waqt il-quddis tiegħu u kien hemm min ipprova iwaqqafhom. U għalilhom speċi għalfejn twaqqfuhom. Speċi, you know, jew babies jibku waqt xi magħmudija l-istess għallhom ħalluhom jibku. Imma għandna din l-idea jisu li tmur quddis u tkun hemm skit perfett u jekk xi ħadd eh, xi tifel jew jgħajja teġ biex kif qed inti l-ommijiet u l-ġenituri in ġenerali jħossuhom ashamed kważi. Mhux ashamed, imma għax ittellef. Għax ittellef, qed ittellef. Imma jekk inti ddeċidejt ma jkollokx tfal għax ma tħobbx il-qrid u tmur quddis biex tkollok sitt paċi u ġejt jien bit-tifel iwerża. Eh. Imma x'aħna ngħidu. tidħol il-komunità. Imma x'aħna ngħidu qed ngħidu qisu li mmorru quddiem Alla Isu in a sanitized version eh, eh, of our lives. And also expecting a sanitized version fis-sens li Jekk ħa tiġu bit-tfal il-quddies, jiena ħa nippretendi, ovvjament ikun sabiħ li waqt li hemm il-prietka qed nisma' l-prietka, imma fl-istess ħin qegħdin hemmhekk bħala komunità ma jistax ikun li jekk jiena ġejt as I am, intkom ma tistgħux tiġu as you are. As you are includes

Di tgħodd ukoll għall-Knisja, ġifieri u l-preżenza tagħna f'dik li hija l-appuntament ħa ngħid hekk importanti, mhux l-uniku ma tal-quddies. Imma tension importanti, ġifieri all right qiegħed hemm bit-tifel iżda jekk it-tifel irid bowl cereal biex joqgħod kwiet, nistenna li ħadd ma ħa jiskata bija għax qed intih il-bsiert u ntih bil-mod. Picnic, literalment il-bank tagħna picnic isir għax kulħadd jiekol jixrob, kulħadd it-tfal jieklu jixrob. Imma xi kultant jekk it-tifel jgħidlek ħa ħu waħda mhux se ngħidlu le għax inkella jinfaq jibki. So there's this Jiġifieri nistenna li n-nies mhux se jitkażaw, that being said, mhux se nħalli t-tifel joqgħod jiġri 'l hemm u 'l hawn. So there has to be this tension of isma' qegħdin knisja int tista' toqgħod hawn imma jekk trid tilgħab bil-kwiet that's fine. Aha, interessanti imma minn fejn ġiet din l-idea li jekk nidħlu l-knisja it's very somber u Ekku, kwiet. ekku, għax jekk tara l-Vanġelu, jiġifieri Aha, jien- il-meetings li kien Let the jagħmel children Ġesù come ma to nas- me. ma- Mhux hekk. ma nimmaġinax li Imma forsi kif naqraw l-istorja, jiġifieri anki jien naf Xi kultant naqra stejjer tal-Bibbja u ngħid, jien noħodha b'mod sarkastiku. Imma aħna kif naqrawha, naqrawha kollu kif jitkellem Ġesu, tipo. Ah, solenni, tipo. No, I think he's being sarcastic at this point. Eh, tipo. U kien jagħmel picnics kbar. Ah, ħames ħames persuna, it's quite a picnic. Ġifieri. Ekku, jien xi ftit naħseb lej l-aħħar ħafna xi tgħid, imma Aħna f'dal-programm qed nitkellmu fuq valuri bħal pereżempju r-rispett tal-ambjent, il-valur tas-solidarjetà u biex jiena ta' ġifieri mal-Knisja ovvjament temmen ħafna li dawn il-valuri nistgħu ngħallmuhom, nagħmlu podcast bħal da, eċċetera, ma fil-fatt l-ewwel post li ntgħallmuhom huma fil-familja. Issa intom żgur li rċevejtuhom il-komunitajiet mill-familji tagħkom dawn il-valuri. Imma naħseb kważi bla ma bla ma tridu qed tippruvaw tgħadduhom lit-tfal tagħkom. Jiġifieri qabel anki semmejna this sense of awe li għandhom it-tfal għan-natura, pereżempju, li tgħid kieku aħna l-adulti għandna din l-istess sense of awe u rispett probabbilment nieħdu ħsieb iktar, probabbilment, żgur li nieħdu ħsieb kieku iktar l-ambjent. Għax it-tfal jaraw naf snejl jew xi ħaġa jisu. Mentri aħna jisu nitilfuha u natura nibdew nirrelazzjonaw magħha mod jisu nużawha jew neħduha for granted, etc. Semmejtu l-kwistjoni kif the siblings take care of each other. Ma nafx kif tarawha di qisu tal-valuri, kif għadhom żgħar ħafna t-tfal tagħkom ovvjament, but how do you Għadhom żgħar imma naħseb. But they catch on very fast. Like last time I stepped on an ant last time. Kienet ħa tiħrad u. Traġedja. Mama! You don't step on the ant! Kif għadna ġbir li tara l-kbir jieħu ħsieb iż-żgħir. Fis-sissin nibda ngħid imma aħna bilfors qed nieħdu ħsieb liż-żgħir, jiġifieri għax qed jitgħallem għax qed jarana jew karattru tiegħu. I mean Probably a bit of both. A bit of both, imma fl-istess ħin meta jiġri xi ħaġa hekk ninkwieta u nibda noqgħod attent, jew nipprova nipprova noqgħod attent tal-affarijiet negattivi li forsi jista' jieħu minn għandna wkoll li forsi xi kultant ninsowhom jew nippruvaw ngħidu le mhux se sakemm jgħid kelma u mbagħad tgħid ah, semani. Jiġifieri naħseb Nipruvaw nalmuhom bl-eżempju kemm nistgħu, mhm. imma hemm lezzjonijiet li tgħid isma' npoġġi bil-qiegħda nkellmu dwar hekk. Mhm. U naħseb illum forsi bid-distrazzjonijiet Programm tat-tfal taqbad tixgħel dejjem tagħha ssib xi ħaġa. Żżommhom kwieti faċli. As in, faċli li ssib xi ħaġa biex tipprova żżommhom kwieti u l-ħin li tpoġġi bilqiegħda u tgħid isma' ħa nipprova nitkellmu fuq hekk illum. Ħa nipprovaw nuru kif importanti li tieħu ħsieb il-ħuk. Xi kultant hija hassle żejda u ħin żejjed u ħin naqa' trid tagħmel dak l-effort li tgħid u hija se nsib programm dwarha l-ħaġa. Imma li jitgħallima minn għandek naħseb tgħin u naħseb Claire iktar minni tagħmilha ħafna ma' tfal. U nemmen li jitgħallmu minn hekk li l-mamma qalt li importanti ma nafdux ma noqtlux in-nebel. But you have to be intentional about it. U l-mamma qalt li mhux għax rajt fuq television. Tara ħafna affarijiet fuq. Eżatt, u tara ħafna affarijiet li sens klipi tiru. Clearly there isn't always reality, ma qalt li l-mamma hekk. U xi kultant li jiftakru, tfal jiftakru affarijiet li tgħid jiena ta'. Sejsu, sejsu. They absorb a lot. And they surprise you a lot. Per esempio, aħna qabel ma norqdu dejjem ngħidu l-prayer, u għat ngħidlu do you want to pray for someone today? And he decides who is going to pray for soltu, soltu li tanija, nanna, nannu, kuċini. Għal darba għalli, I want to pray for children who are hungry. Okay, where did that come from? Good, you know, ma, aha, so I think, I, like I don't Program ta' tfal ma kienx hemm żgur. Jiġri xi ħaġa li għadna jew xi ħaġa li diskutejna bejnietna jew xi ħaġa li ħarġet minn. Imma x'imkien ħarġet minna bil-fors. U it-tfal jassorbu jkunu qed jisimgħu. Jiġri, I think there is that need to a decision

But sometimes qisu just go with the momentum, with the flow or with just ċerti valuri u ċerti lezzjonijiet forsi jkollhom inqas impatt, ħa ngħid hekk. Jiena li, as in, jiena per eżempju, nipprova ngħallmu fuq Ġesù sewwa. So it's easy like when there are the feasts, Christmas, Easter u hekk, it's easy coz everything is happening around you so. Tgħid l-istorja. Eżatt. Tiħodhom taraw jaraw jinna fil-mejda tal-appostli. Bil-visual aids. Eżatt. Nagħlem il-medja. Tajjeb ħafna li jkun hemm affarijiet għat-tfal, għax pereżempju naf l-istorja tal-lejt hija makabra ħafna tfal, inti x'ħadd ma rridx nurih lil Ġesù fuq il-pilastru mimli demm u jsawtuh, kważi fergħetuja, jew that's very traumatic. Ma pereżempju kien hemm lokalità għamlithom bid-dwal, il-Stations of the Cross ma bid-dwal, u kienet xi ħaġa sabiħa jista' dwal tal-Milied, ma stajt ngħidlu l-istorja hekk. Ma mbagħad ċertu challenges jiġu wkoll għax naf bħalissa qed naqraw il-Bibbja flimkien.

Fissent, għalfejn daħlu din l-istorja. I mean, no as easy, look, they were bad, they got punished, the rainbow tlaqna. So be good. Ma, you know, there's, ċertu, meta jitlu valuri ċertu stejjer, some of them are a bit complicated. Anki għalina, xsab wara two-year-old who's still figuring. Speaking of the Bible, jisu f'dal Journey. Avventura. F'din l-avventura hekk tal-ħajja familjari, kien hemm hekk xi, ma nafx, frażi, storja li sibt, ma nafx jekk u sibtha ta' konsolazzjoni, ta' qisu aim, ma nafx. Kien hemm xi ħaġa? Aħna kellna l-vantaġġ meta konna niżżewġu konna niltaqgħu ma' Father Michael Bugeja qabel. kien ħa jiżżewwiġna u l-proċess li jiżwieġ kien personali u għamilnieh personali u saqsina u biex nażlu l-qari. Which I'm sure other people ta' ġviri, mux għed nekli xie speċjali. Hiz. Ukoll. Ukoll. U l-qari li għazilna hija dik li ridna bħala il-lasta, il-goal taż-żwieġ tagħna. U għażilna l-passaġġ fejn Ġesù għażil l-72 disċipli u bagħathom tnej tnej. Tnej tnej ħudu xejn magħkom, ħa nibgħatkom bħal ħrif qalb il-bub. To work on my harvest. Eżatt. So it was, you know, we're going, we are too, we are going out into the world, which, let's face it, is not exactly welcoming to our, our values sometimes, to try and help his harvest in whatever way that... that without a purse, without, without a, a purse, sandals or a bag. So, naħseb dik, dik minn dejjem kienet il-dak tagħna, jiġri aħna m'għandna xejn, Ħa noħorġu nippruvaw naħdmu kemm dak. Nafu li mhix tkun faċli, imma nkomplu triq flimkien. Kif iddiskrivejtu matul din aħħar sija, imma fl-istess ħin, ekku, tkomplu. Is it life is beautiful with a family, don't get me wrong. Mux Isibna ġal-emula, u jġiri. Jaqtaw qalbom. La, għaxej, la, għaxej, imma ġastridna n-nuru. Bħala familja. Niddiskutu l-affarijiet li jistu mux dejjem jidhru fil-wiċċ imma Ġifieri dik naħseb kienet il-passaġġ bħala familja li u bħala koppja insomma tfal. U għada għada tgħin. Għada tgħinha. I mean, meta għattuna li biex niġu għaw u saqsituna isma ħasbu ftit passaġġ u konna qed niddiskutu fil-karozza għattila jien xi kultant naħseb il-passaġġ li l-iktar nħoss bħalissa Hija ta' ta' Ġesù rieqed fid-dgħajsa meta hemm il-maltemp. U jien qed nħoss tipa ew. U minn hemm. U minn hemm għandna naqa' problema, jiġifieri xi kultant naħseb I think that is the strongest emotion jien personali nħoss bħalissa. Imma xorta meta npoġġi ma' Claire, meta nħares lejn il-familja, meta nara fejn il-familja sejra, Qed nimxu tnej tnej. Bħalissa forsi qegħdin area hemm ħafna l-pup, m'hemmx ħafna l-għaġ. Imma it's it's naħseb imorru flimkien. Una funnier note jien qed naħseb li nirrelata bħaħħa bħalissa hija hija iktar faċli għal ġemel li jgħaddi mingħajr il-labra milli biex

Interessanti di tal-frustrazzjonijiet. Anke fil-programm ta' qabel da, ġifieri kont nitkellmu għan nies li jisu li jaħdmu fil-qasam soċjali. Mod differenti, ovvjament, anki hemmhekk, ġifieri kultant tħossok li qed taħdem forsi għal xejn, frustrazzjonijiet ma' ħafna nies, eċetera. Ġifieri frustrazzjonijiet jew is-salib biex nużaw Dak li jitkellem fuqu Kristu jeżisti f'kull qasam. Kullimkien. F'kull qasam, ovvjament, x'nagħmlu bih, kif naffrontawh, l-fatt li f'dil istorja li semmejtu intom, il-fatt li qegħdin tnejn tnejn, tgħid ħafna, ġifieri ovvjament fil-każ ta' koppja miżżewġa tifhimha b'mod, imma anke min mhux miżżewweġ il-fatt li aħna qegħdin komunità, ġifieri tipprova taffronta l-mewġ jew l-ilpup waħdek. U nagħmluha tal-heroes, ma naħsibx li taħdem jien. Spiċċa bħal ġona. Bħal ġona, eżatt, bħal ġona. Naħseb, wasalna biex nalqu. Ekku, grazzi ħafna. Ħafna ħafna. Tas-sinċerità u tal for being real, vera, napprezzaw ħafna. From the heart, vera, thank you. Thank you for inviting us.